kuita dutu remabhanana paye takadzika paye paye tichiti eh, tichazodzoka tozotaridzana kuti mumwe mudyirwo wemabhanana but nhasi ndauya neiri different eh, nhasi muri ngozviona ndakangopfeka iyo tisheneti yakanzi banana clip republic guide vedweka zvemabhanana kaizvi zvotoda vanhu vanoziva zvazvinoitwa ndakamboseka nemumwe munhu mukombi achidya banana munoziva banana kana wanzwa nenzara unongoita zve zvekuti wamenya kuti bvarira bvarira bvarira obva wakanda nepahwindo woti mukanwa foke wotanga kuridza wachikwachikwachikwa banana haridi izvozvo vamwe vanhu Eh, vanenge vari momo mumakombi momomo kana mumabhazi vakaona kuchita mujikiro iwoyoka havazombofa vakada kuona chinhu chonzi bhanana banana unonyatsokumenya handiri nemakanda unonyatsomenya zvakanakanaka woriisa mukanwa waisa mukanwa ndika paunenge uchidya ipo paya paya womeka sure kuti wapukuta zvimwe zvinobuda buda zviya zviya mumasaidi zvipukuta zvipakira mukanwa nhasi handina hangu banana but im just giving new example yekudyiwa kwebanana pane vamwe vangu vasina kuriona madyirwo anoitwa banana wapedza e, pane zvinhu sarira sarira nyatsopukuta miromo yako iyi wapedza woputirawo chi ganda rako rebhanana worikanda nepahwindo ndikazonzwa mumwe akuti ah iri chiri bhanana ramuchiri kudya here iri kana kuti zvazvimwe zvinhu asi nhasi manje ndane different e, ndine fruit rangu iri hombe hanasi ndaya nehombe iri anonzi bhatanati vamwe vanogona kutaura kuti haa tomaziva aya kune zvamusingazive pamusoro pebhatanati zvamusati makamboona anomona e, eh, kubanana republic toita zvese kumafruits ese toshanda nawo tichiratidza madyirwo anoitwa any food ngoti nhasi ndawana bhatanati iri hombe vamwe vagona kuti ha ah, nti unongoboila ukanda mupoto unoona bhatanati chinhu chakajairika asi inini kwandiri hachisi chinhu chakajairika mona zvarakaita izvi kune kumusoro uku when youare seeing kumusoro zvakwakaita uku musorosoro handiri kudiki uku kwobva kwazokura kunoku ndokwa uku ndokune mhando yacho yekunaka kwebhatanati kunoku ndokune mhando vamwe vari kutoseka vachiti mhando ipi imimi kana makatarisa bhanana tiri handimukuruona kumusoro kwaro kudiki kunotanga ndindo uku kuzasi uku kwakati kure kure kure kunenge kune zibhora uku zvichikwira zvichienda kumusoro uku kudiki kwacho uku saka iwo kana wakucheka bhatanati usatanga wagura kakuzasi uku uku ndiwo kwacho kakuruko nemhando yacho yebhatanati ndokune mhodzi seed nhasi vireboda kuno kune sidhu kwaubvise sidhu unonyatsocheka zvakanaka nechekumusoro ukuku anditika cheka zvakanaka unfortunately nhasi handina banga but ndiri kuda kukuzama kuradzewo machekerwo ukacheka kune sidhi kune mbeu hazvibudi unocheka nekumusoro kobvisa ichi chiche pamusoro chinobatirira pamhodzi ichi ukanda uku wozopinda kumusoro kunoku worichekerera zvakanaka naka handiti kuveza andinongochiita iye inonzi tasete sort of eh, kana mune pila handiti unopila ganda iri kuti svina idzi dzekunze dzibve sare mukati makachena eh, inoita inonzi operation ya operation murama makanda obvisa kumakanda kwese kumusoro osiya uku asi andakambona munhu anobvisa makanda uku vashoma ini andibvise zvangu seni zvangu andibvise makanda uku kune mhotsi uku ndava kundo kune mhotsi dzacho sandingobvisa kumusoro uku ndocheka cheka cheka cheka rasara iri rizidende rine mhotsi racho manje ndokuhombeka uku ndonyatsoseedza kuti haraundi kudai so uku e kune mbeu uku kuitira kuitira kuti kana ndakudzibvisa mhodzi dziya dza dzinyatsobva zvakanaka handizoita zvekuricheka cheka ndava ndiwo kune mhodzi e ndobika zvangu kunoku uku ndozongorigadzika rakadaro ndorikwatisa e ndotanga hangu kudya kudya kwacho heyi wakomana imi unenge uchingoshokera chiti shoke shoke uchidya manakiro anoita zvinhu izvi havisati mambozvitesta ndava ukangotanga kungoricheka kuzasi uku chete harichatonaka bvunza yavanoziva nezvepanad rinoitwa operation kwese wobvisa makanda operation kumusoro kwese uku uku hakuchive kune mbeu goko wamupedzera nako wozorigadzika kudai so woita rekukwatisa ndozvatatinazvo nhasi vasingazive kuchekwa kwebatanat nekudyiwa kwaro butternut yeah, time chete ndingadai ndakuratidzai but next time when im coming here chakuratidzai kuti rinodyiwa sei butternut thank you for republic eh, banana guide vanga vakateerera vose vaziva kudyiwa kunonzi kunoitwa banana right eh, tisati taenda kure KuBanana Republic Guide tine zvinhu zvakasiyana siyana zvatinobata bata. I sit back, relax and enjoy. Ndiri kudzoka manje manje. Aish ndanda kusuwai guys. Kukusuwisai singatomboite. Eh tinongoradzana kudyiwa kunoitwa mafruits. Vamwe vanoti ah kuchiri kudyiwa kwebatana tero. Ndokudyiwa kunoitwa banana tasikana nekuchekwa kwarinoitwa. Haungocheki, chicheke cheke handitya. thank you so much im coming so gadzirai munyatsogara pasi nhasi tine nyaya dzakasiyana siyana kurepublic glide kwebhanana uku haa ah, muchanakirwa singaiti eh, don't forget to subscribe eh, sites and sounds is our channel subscribe aiasikana munyatsonzwisisa madyirwo anoitwa mafruits vanongoti ah, ini handifarire apple ini handifarire chakati but once wangoya panopa program inei chero chawangosingafarire unopedzisira wakuchidya thank you so much